Iva, naf li inti tiġi taqaw tqum imma ma tħallx għax der li smajt ħafna zaqzieq fuq is-sodda tiegħek, sinjorina. Xitan int, sinjorina. Xejn ma ngħidlek gawdi kemm tiflaħ, Imma oqgħod attenta ma tagħmillux xi waħda lil sihuk. Ftakar li hu rabbik! Żaqżqet is-sodda hux. Eh, iżżaqżiq l-ismajl dak il-ħin kien hawn ċensu.
Ċensu! Ċensu! Isma' xi bċejjeċ! U le, ma jistax ikun! Yes, dak il-ħin kien. Isma' sinjorina, Mhux biex nindaħallek, imma ċensu, raġel miżżewweġ, minbarra l-ċetta, għandu ruxma ta' tfal! Oh, come on, John. Mela billi miżżewweġ ma jistax jirranġa l-mola tas-sodda x'kull waħda? Il-mol.
Jiġifieri dak iż-żaqżieq! Moħħ l-irġiel il-veru, kif tgħid? Eżatt.
Ħaqqni tgħaddini ġuri u titfagħni għaxar snin ħobż u ilma! Kieku tisparixxi wara sena! Vera, sewwet tgħid, avolja mhux qed nifhmek. Imma insomma, int m'għandek bżonn xejn iktar hux, sinjorina. Kurzità.
Fajja. Kif jirnexxilek iżżomm ruħek daqshekk slim?
Bil-flessibility of welk, sinjorina.
Ċens, m'iniex nieħu gost narak tbagħbas f'magna ta' karozza ta' ħi! Aħseb wara jiena kissirt rasi mal-bonett tal-karozza! Sewwa, issa qed iċċafraf f'dak iż-żejt kollu ja! U mbagħad narawk għaddej, qalb il-Għosor bojod silġ u minn ħdejn il-pazjenti indaf xummiema! Isma' din il-karozza ta' Missis Pamela Bonello, taf? Ma jinteressanix ruħi!
Setgħet kienet ta' Pamela Prati jew Monica Lewinsky x'kull waħda! Nista' nkun naf għalfejn qed tgħajjat inti? Hawn trid li ndaħħqu n-nies bina? Għax jiena ħief fejn tidħol l-IJNE, nintilef! U ngħidlek waħda, Ċens, jekk ridt tpatti għal dik il-praspura li għamilt meta tajt il-filiċejf bi żball lil Misis Bonello, imissek ħsibt f'metodu iktar nadif minn dan allura! Jiġifieri inti m'int tista' tħallini ndawwar lira? Għalija tista' ddawwar il-kaxxa ta' Malta kollha! Basta żżomm f'moħħok, Ċens, hi li inti il-ġob tiegħek huwa infermier, qed tifhimni? Jiġifieri jekk qed nifhem sew. Sewwa ħsib, Ċens, minn hawn dritt għal quddiem id-Direttur Ġenerali b'rapport dettaljat se nagħmillek! Nkellmek x'kif għandi nkellmek.
Arajna vera zventurat ta' issa li s-sibt ħabib se nitilfu. U da meta deċidejt li titlaq mill-isptar int, zomma li tfiq. Ara, ma ngħidlek meta xejn ma mhux tajtnik xi taqliba. Da kollu ħtija ta' Teresa. U lanqas, u lanqas naħseb se tgħidli meta ħa titlaq u, tajt min se tittini xi xahrejn notice. Min se ngħidlek xejn, anzi, toħodhiex bi kbirek, qum filgħodu, ssib is-sodda tiegħi vojta. Beħsieb nitlaq hekk baxx baxx mingħajr ma ngħid lil ħadd. U inti deċiżjoni bħal di toħodha hekk mingħajr konsultazzjoni ma' ħadd? Konsultazzjoni? Mela qegħdin il-Parlament jew? Proset għalik, ħej xi trasparenza. Aħjar ġewwa, isma' ħaj. Jien ukoll qed jiddispjaċini se nitilqek, imma ma tafx int jiena lil Teresa sirt inħobbha, hux? U taf kif naħsibha fuq iż-żwieġ, u taf x'tifsira nagħti l-imħabba jien?
Ngħidlek jiena fuq l-imħabba, l-imħabba mhi xejn li f'tarix kbir ġo qalbek li ma tistax tħokku! Mela x'inhu?
Qed nikkmanda lilek, Ċens, il għaliex Peter, is-sewwieq tal-abbulanza, ma rrapurtax għax-xogħol illum. Jien mhux qed ngħidlek ma rridx jew ma rridx nobdi l-ordni, eh. imma ma jistax ikun jiena nsuq l-ambulanza u nieħu ħsieb il-pazjent li se jkolli mgħobbi. Isna qegħdin nitkellmu fuq xkora patata. Ċens, pazjent, iġġibu u mhux tabbih fl-abbulanza. Inti ħsibt li qed titkellem ma' Dun Karmio, jiena l-Malti hekk kif jiġi fil-żien iwadbu. Persważa.
Ara, Ħa ngħidlek kif nagħmlu ċens. Issa mur sib il-ġovan u għidlu jiġi miegħek. Mm. U kif tkun barra għamilli pjaċir, għandi qadja għamilili. Imma qabel ma tmur hija sejbni ħalli nfehmek eżatt x'għandek tagħmel tajjeb. Ejwa kollox sew.
Hawnhekk kulħadd hekk taf, kulħadd hekk hawnhekk insomma issa nieħdok u mmur iwadbek postok tas insomma wadbek il-kelma ġibek taf impoġġi kif naf jien insomma intħalli fidejja u jekk ikollok bżonn xi ħaġa isli tgħid li taf Isma, tajjeb dak tal-komiks u. Ħalli fidejja. Is-sabiħa qiegħda. Grazzi tal-kumpliment. Is-sabiħa hi li għax ikun qed iħallsu tajjeb jippretendu li biex jorqdu trid toqgħod benninhom ukoll. Kompli, kompli, nisimgħek qiegħda. Ma nkompli xejn, skużi għax hemm mhux lilek qed inkellem. Qed nitkellem waħdi għall-informazzjoni tiegħek.
Ħażin, ħa ngħidlek.
Mhux sinjal tajjeb, ta' titkellem waħdek? U li kieku kont minnek, kont immur nieħu naqra kura. Kont se ngħidlek x'nagħmel. Ftakar li inti qegħed hawn ġo dan l-uffiċċju grazzi għad-dominanza ta' Missis Pamela Bonello. Kif u kif ukoll. Dispjaċir wieħed biss għandi jien, Sur Professur. Li lsienek mhux twil daqskemm tixtiequ. Ma qtajtx bl-istudju kollha tiegħek. Mela?
Li ġimagħtejn oħra se nħalli din il-kariga ta' Segretarja. Għax Anton tiegħi jridni segretarja man-negozju tal-papà tiegħu. Tassew? Bħalissa qiegħda nikteb ir-riżenja tiegħi. Ara, dak inha li tkun se titla' għidli biex norganizza festin. B'ħafna ikel, żebbuġ mimli, sendwiċis tal-ġobon u tal-perżut, ħafna xorb soft u irqiq, u nqabbad il-ċensu jorganizzana kor biex noqogħdu nkantaw l-Allelujja bħala radd il-ħajr talli dakinhar inkun ksibt lura parti mill-ħelsien tiegħi.
Povra Mrs. Bonello. Sewwa. Inti frisk bħal ħassa u jien nistenna hawnhekk. Inti għal miegħi, tafx. U jekk niġi miegħek min se jagħmilulhom it-te? L-iktar b'dak il-fonqla ta' Doktor Ġeli. Jagħmluh huma jekk iridu, il-flexibility of work, dak li titlob, fhimt? Heq.
Aħna qgħadnilhom għal kollox, x'ċens ħa li qgħadnilhom għal kollox u Alla ħares jiddeċiedu li jkabbru l-isptar għax kif ngħidlek jien, lili u lilek iqabbdu biex inġorrulhom il-ġebel. Kont sa ngħidlek x'jagħmlu! Irkeb, irkeb, hemm xi ħall hemm morru, irkeb, imxi!

Hello? Hello, Donald? Ah, I don't. All right. Yes, yes, aha. Mm, għax għandi dwejja, nwilek tiġi ħdejja. No, no, memx għafejt għaddim it-tieqa. No, tista' għaddim il-bib, aha. Le, dak il-ħin, security guard ikun għati neħħina musa li kun daħlu tufajni. Eżat kif jara l-lek diħel mill-bib. Okay. All right, okay. Thanks. Bye. Bye.
Allura, diġa deċidejtu fej sejrin toqodu. Fil-post tal-villeġatura ta' huwa. Skont Teres il-post fih. Għandu entrata sewwa, mbagħad kamra tal-ikel, kċina u taraġ għal fuq il-bejt. Biex titla' fuq il-bejt mhux bilfors bit-taraġ trid tmur sakemm ma tinżilx bil-ħelikopter. Insomma, ras, irranġatek għall-festi, Teresa, eh? Jekk ma ħajritekx tixgħel xi żewġ ċemgħat għal San Valentino wkoll. Bonġu għalikom. Bonġu nes vassallu. Ħares leja, ħares leja. Dik bolija xbaqa ċebba xħejjar bandera bajda bħali. Hmm, ta' kemmi bajda l-bandera li perperint. Allura, Rens, kif tħossu? Hmm, Blingassa ta' fasmon u. Ah!
Ħada bi kbira, għax qed inħossni tajjeb, jiena ħanajlek. Għandi sebbu mit biex infiq, nitlaq il-barra minn hawn. Ma jmissekx tistħi int, eh? Ma jmissekx tistħi. Isma, Teresa, għaltli. L-irranġatu għal-festik mandati.
Ara, hekk sejjer. Oqgħod kwiet int, hej, ħallih. Teresa ferħana ħafna bik. Mhix bil-fors, sabet biċċu bħal da biex jaħdem għalija. Kemm hum qareb, eh? Ej, ħalli niċċekkjalkom il-pressjoni. U bik sa nibda.
U kemm il-mnija law toroq bħal xulxin? Mhux bil-fors, jekk kull darba qegħdin ngħaddu mill-istess toroq. Ir-raġuni ma nafx x'inhi. Tajba di, għax bħalissa m'intix qiegħed postok. Ilna aktar minn siegħa nduru hawn f'Tas-Sliema, u mnalla mhux qegħdin induru f'Pariġi għandek tgħid. X'nagħmlu, Ċens? Xi trid nagħmlu?
Nkomplu nduru, m'hemm x'tagħmel hu, sakemm insejbu fejn! Għaċ-ċensu żżatat nistennieha, imma ġaħam ma rridhiex, tafu ma nistennihiex!
Stramba l-mod kif timxi, Doctor Leone. Uff, xi dwejjaq!
Anke jien tara li niżżegħlek. Le, mhux hekk, kien irrid infisser il-mod kif timxi mal-pazjenti. Eeh, mela.
Ma' ċerti pazjenti jekk hemm bżonn, anke bil-frosta, żiemel trid toqgħod magħhom dawk hi xi kultant.
Mhix waħda din! Isna qegħdin fil-korsa tal-marsa. Żwiemel, frosta. Dottor Leone, dan il-lingwaġġ ma tantx japplika għall-post ta' serħan. bħal dana, jiena ma nifhmux. Imma bilfors, Nels Vassallo, trid titkellem b'dan il-lingwaġġ speċjalment meta titkellem fuq Billy Calavato u Renzo Briganti. Aqta' ġieni f'moħħi. Jaqa'. Prova aqta'.
Jien naf. Aqta'.
Ma nafx.
Jien naħseb Eh.
li dawk l-aħjar l-ewwel pass biex ifiequ nifirduhom minn xulxin. Imma le, Dottor Leoni, ma naqbilx, taf. Il-għaliex dik il-ward numru tnejn Tispeċjalizza l-aktar għal dawk in-nies li qegħdin ibatu mil-lack of energy. Jiena qed narahom, qed narahom wisq għal qalbhom dawk it-tnejn, ma ħejn. Is-seħer ta' San Valentino. Kuntentizza, aċċettazzjoni, imma fuq kollox l-imħabba li tħossha tiddomina f'kull rokna f'dan l-isptar. L-imħabba b'mod speċjali, eh? Issa ħalliha illi l-imħabba ta' bejn il-Professur Bonello u l-mara tiegħu Hija xi ftit żgangata ngħiduha. Ekku.
Per eżempju, dawk iż-żewġ pazjenti li għandkom f'ward numru tnejn, ma nafx kemm qegħdin jagħmlu riklam tajjeb lil San Valentino dawk? Naf għal min qed tgħid, għaddew id-domm. Imma dawk b'xorti tajba għalina qegħdin iħallsu bil-quddiem. Għad m'għandekx idea kemm trid flus biex tmexxi sptar u biex tlibbes mara vanituża bħal mija Missis Pamela Bonello. U iva, imma insomma. Imma inti mhux fuq hekk ġejt tkellimni, kuġin. Le.
Ġejt ngħidlek illi bagħtu għalija biex inkompli s-servizz tiegħi mal-kumpanija fuq rig taż-żejt. Mela mur u tella' żejt kemm tiflaħ. Għax għas-sajf li ġej, barra l-karozza, Missis Pamela ddeċidiet li għandna nixtru lanċa wkoll. U jekk ma nsibux diżil biex inħaddmu l-magni tal-lanċa, inkunu rridu nużaw l-imqadef. Paul, qiegħed tiżżufjetta meta jien ma għandix moħħ. Hawnhekk kulħadd bla moħħ, billi nżidu ieħor ma jkun ġara xejn. Inkwetat Paul. Inkwetat int?
U ma għandekx mara? Aħseb ara jien, Missis Pamela. Inkwetat fuq Nicole, in-neputija li bħalissa qiegħda hawn għandkom għall-osservazzjoni minħabba l-appendiċite. M'għandekx għalfejn toqgħod tinkwietalu wisq dwarni wkoll. Ilni wkoll dalwaqt nibgħatuha. Tgħidx kemm ser jieħdu gost il-boys. Proprju dawk l-inkwiet li għandi. Għidli, Paul, x'sa jsir minnha din, meta jiena ma nkunx hawn e nkun qiegħed fuq ir-rig taż-żejt intella ż-żejt, e? Jeħtieġ insib lil xi ħadd li jimla l-vojt tiegħi. Jekk qed nifhmek sew, inti donnok trid tgħidli. Preċiżament.

Dażgur, inti trid tiftakar li bħalissa qiegħed quddiem il-Professur Paul Bonello, l-ogħla awtorità li hawn fl-Isptar San Valentino, b'lista twila wara ismu li mhux se noqgħod insemmihomlok kollha bħalissa. U kmini ssejjer żball id-darba l-oħra kont użajt l-istess arroganza int, Sur Gatt. Nappella għal ftit aktar rispett lejn il-klijenti jekk jogħġbok, Sur Professur. Imbagħad wara kollox, hu jaf li hu n-neputi tiegħek surgat? Hu li naf żgur huwa li jien aħu ommu, ommu tiġi oħti u li jiena his uncle. U dan għaliex? Għax huwa kien qal l-Nurse Vassallo li huwa ma għandux familja. Nittama li din mhi xi invenzjoni oħra tiegħu. Ma nafx imma jiena naħseb li ma fiha ebda invenzjoni speċjali li s-Sur Gigi jlibbes lilu nnifsu ta' ziju ta' individwu li wettaq ruxxmata avventuri li jħammru l-wiċċ. Imma jiena b'danakollu nħoss li xorta waħda għandi narah biex ngħinu joħroġ mill-ħama. U taf inti, dana kif qaluli, you know. Ehm, isma', jiena rrid narah, tafx. Ara, issa nieħdu ftit kafè, u mbagħad inkomplu nitkellmu wara, tajjeb hekk? Giovan mhux qiegħed hawn, ħareġ ma' ċensu, ma nistgħux nieħdu kafè. Tajba din.
Għid lil Therese, in-Nurse Vassalla jew lil Doctor Leone. Tinsiex ħanini li l-flexibility of work tapplika għal kulħadd f'ċirkostanzi bħal dawn.
Oh, Molly, jidher għax ġejta xejn jena.

U ara, mhux se ngħidlek xejn biex ma noqgħodx ninkwetak. Wallahi jiena smajt ħafna fuqu, imma dwar il-marda tiegħu, qed tifhem nothing, nothing. U l-marda tiegħu xejn speċjali da. Lack of energy sippost, imma dak marda waħda għandu li ma jistax jara mara! Jiena ma nafx għalfejn ġie ġo sptar. Forsi għax l-isptar jismu San Valantina, no? Ħa ngħidlek jien malajr malajr għalfejn ġie l-isptar dak. Dak ġie l-isptar biex jeħles minn Marika. Għax ħaseb li jekk jibqa' hawnhekk hu, hi taqta' qalbha, tiżżewġ ra' xi ħadd ieħor u jkun jista' joħroġ ħieles. U allura Dara ma setax siefer u kien jeħles bil-pulit. Ma setax siefer. L-ewwel nett għax kienet tmur warajh. It-tieni għax dak ma jsifirx la bl-ajru u aqqas bil-baħar. Kważi kważi qed ngħid li jiena ma jixraqlekx li nkun his uncle. Għadtha int flok għadtha jien. Insomma jiena, jiena ħabib tiegħu, taw ma nieħux gost ngħid kontrih, imma daka ħajtu mħassra wisq, mimlija ħofor. Ħofar indiċenti.
Qed tara kif ibni mill-ewwel. Sa mulli jidher dik ix-xabba għax ilha ġuvni mhux tal-ħabba gozz. Imma hekk bniedem ta' karattru, x'taħseb? Xi ħadd bħali hu, kif sirt jiena. Insomma, imma jiena tard wisq ta' surgat għax jiena lħaqt tajt qalbi lil Tereża issa. Jiena qed ngħidha għal xi ħadd li kapaċi japprezza s-sbuħija ta' xebba bħalma hija s-Sinjurina Marika, kif ukoll is-sinċerità

Hawn aħna wasalna. U le dan hawn. Ejwa, mela taf se nagħmel. Issa sabur inħabbat sewwa jiena u mbagħad biex nabbu l-pazjenta ejja wejni inti taf. Serraħ rasek ċens, għax dejjem kif qed tint sar. Ejda naħseb li dan hawn, mhux dan hu. Insomma jien naħseb għandek żball taf ċens. Għaliex għandi. Ara oħroġ dik il-karta.
Għax mingħalija mhux dak kien in-numru. X'karta ta' ta' Li tatna Ners Vassallo. U dik insejt issa jenna fejn hi u dan hu iwa u dan. Mela inti ċert imur u ara. Sejjer, Eh, issa eh.
malli ngħajjatlek ejja għajni ħalli nabbuha. Malli ngħajjat li tuħux ħsieb tarani ġej lili. Mhux dejjem kif ridt int sar.
Aw mu jirrispondi ħadd, Ġovan. Hawn il-bieb imbexxaq. Mela ħallitulna nbexxaq għalina apposta hu. Wint taqbad u idħol x'int tistenna? Tgħid, nidħol? Hekk ħallitulna nbexxaq. Dieħel jien ta. U mela.
Hello? Hemmhekk id-depot? Ara ħalli ngħidlek, jiena l-Professur Paul Bonello tal-Isptar San Valentino. Nixtieq inkun naf jekk kellkomx xi rapport ta' xi aċċident li fih kienet involuta ambulanza. Le? Taċċertani li le? Tajjeb, tajjeb, nirringrazzjak, nirringrazzjak.

X'waħda din? Fejn rajtu? Kif insejt fejn rajtu? Iva int ukoll qed tinsa issa? Fejn hu Dottor Briffa? Ħallih jibda jidħaq bik, jisimgħek tgħid li insejt.

Missa Marika fej qiegħda. Bata li għal-professur Bonello. Kolkom bużullotti, intom dak li naf. Biċċa xogħol ġibtuha qasna! Isma' mhux se neħel jien ukoll u bdil affari. Mhux miegħu kont?
U da, da, da kif jaqbad u jidħol f'dar in-nies da? Eh? Eh?
Bħal dak l-kallu ma tafx kif inhu mfassal ċensu. Dak dik il-karta li tajtna int tilifha. Flok daħal f'bieb daħal f'ieħor u malli daħal ġbin. Ajwa ċess. Qiegħda ċert ejja ħieġ.
U kif daħlu sibtu ma' wiċċi, sibtu wieħed minn dawk il-ħallelin li jidħlu jisirqu l-anzjan u daħal jisraq il-ommi. Allura mbagħad kont pronta. Qbadt vażun daqsiex taċ-ċaqquf u fqajt tul u f'nofs moħħu kemm kelli saħħa. Imbagħad. M'hemmx għalfejn tkompli, l-istorja nafha kollha. Ma kellix tort, hux veru? Hu le, ma tarax, m'għandek l-ebda tort inti. Mela, kollu tort tiegħu kien. Daqshekk hu.
Imma jiena nixtieq inkellmek fuq Bill. Kemm nixtieq nittawwallu, ja ħasra. Fuq il-fejqan ta' Bill propjament irrid inkellmek, fuq pjan li ftehmna dwaru jien u Dottor Leone. Qed tifhem? Jaħasra ma nafx x'qed tgħid Profs. Fuq pjan strateġiku mhux fuq pjan mediku. X'isbaħ.
Tiftakar id-darba l-oħra kont għedtlek li lilek nixtieq nużak bħala strument għall-fejqan ta' Bill? Issa, il-mod li inti infaxxajt ras Ċensu wara li qsamtielu bil-vażun, lili u lil Dottor Leone tana idea ta' kif lilek nistgħu nużawk fil-pjan biex infejqu lil Bill darba għal dejjem. Ħawatni ta' ma nafx qed tgħid, Profs. Għal issa għid biss, Viva d-daqqa tal-vażun!

Allura, diġa deċidejtu fejn se nitqogħdu. Stenna x'hemm billi ġaħadna.
Attent, Marcel, attent, eh, biex ma nitkux fuq xulxin, ħabba il-close-up. Ħana ġew neħdu għaj. Għax, huwa kien qal l-Ners Bonello,